Үтүө күнүнэн убаастабыллаах дьүүллүүр сүбэ уонна кыттааччылар! Мин аатым Оконешникова Юлианна. Александр Алексеевич Пахомов аатынан Тиэлиги орто оскуолатын бэһис кылааһын үөрэнээччитибин. Тема: Эһэбинэ иккиэн туттабын. Үлэ тоҕооһо, саха омук сиэринэн хас биирдии киһи кимтэн төрүттээҕин, туох-ханнык удьуордааҕын билиэхтээх. Сыала, эһэм Оконешников Николай Николаевич олоҕун, үлэлээбит кэмин билии. Соруктара, эһэм туһунан ахтыылары хомуйуу, олоҕун ситиһиилэрин сырдатыы. чинчийии объега эһэм николай николаевич олоҕо чинчийии предмета николай николаевич ситиһиилэрэ туттубут ньымаларбыт ыйытылаһын ахтыылары истиир дьон иннигэр сырдатыы бу теманы тоҕо толлун диир буоллаххына эһэм олоҕун сырдатаары үчүгэйдик билээри үөрэтээри Мин эһэм Оконешников Николай Николаевич тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сыллаахха тохсунньу уон чыһылатыгар Пааласкай Нөөрүктээйи бөһүөлүгэр күн сирин көрбүтэ. Бииргэ төрөөбүт Һэттиэлэ, эһэм төрдүс оҕо, онтон убайа Оконешников Василий Николаевич саха СССР үтүөлээх учуутала саха сирин учууталларын учууталлара Мэҥэ Хаҥалас бочуоттаах олохтооҕо, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгуна, Үлэ бэтэрээнэ Павловскай орто оскуолатыгар уруһуй, черчение учууталынан үлэлээбитэ. Павловскай орто оскуолата кини үрдүк аатын сүгэр, ийэтин аата Евдокия Иннокентьевна айылҕаттан талааннаах ырыаһыт, күн сириттэн эрдэ барбыт үһү. Онтон хос эһээм Оконешников Николай Семенович айылҕаттан талааннаах мас, тимир ууһа, булчут, отоһут буолан элбэх дьонно көмөлөспүт. Оҕуон икки сааһыгар өлбүт. Эһэм сэттэ кылаастаах нуучча кылааһыгар үөрэммитэ. Түнчүк тоҕус сүүс буһан алта сыллаахха ийэ дойдутугар иэйин дьолу Сэбиэскэй Аармыйаҕа кулууспалыыр. Аармыйаттан кэлэн баран тыһыынча тоҕус сүүс алта үс сыллаахха эбээбин Никитина Татьяна Петровнаны көрсөн ыал буолаллар. Тыһыынча тоҕус сүүс алта он түөрт сыллаахха бастакы оҕолоро Коля күн сирин көрөр, Барыта он биэс оҕону күн сирин көрдөрөллөр. Отут сиэн, он биэс хос сиэн тапталлаах эһээтэ. Эһэм слесарь, механик, сварщик идэлээх. Ол идэтинэн араас сиргэ отут икки сыл тохтоло суох үлэлээбитэ. Эһэм барытыгар талааннаах эдэр сылдьан иллэҥ кэмигэр уһанарын, бултуурун сөбүлүүр араас тэрээһинэ выставкаларга кыттан грамоталарынан наҕараадаламмыта. Билигин кини утумнаан уот уһаналлар. Уола Володя тэлгэһэҕэ куонкуруска кыттан бастаан турар. Билигин эһээм оҕус төрт саастаах. Бочуоттаах сынньалана олорор. Төһө эмиэ даҕаны сааһырдар, наар көмөлөһөр, тугу эмит сатаабатахпына быһааран биэрэр, сүмэлиир-амалыыр. Мин эһээм Оконешников Николай Николаевич, кини олоҕо миэхэ холобур буолар. Мин эһэбинээн киэн туттабын, болҕомтоҕут иһин махтал. Түмүк. Бу үлэни толорон мин биллим, эһэм Оконешников Николай Николаевич олоҕун үлэтин, хамнаһын ситиһиилэрин билистим. Эһэм олоҕо миэхэ холобур буолуо